Profet zong a si lo, siangpahrang nupi, bawi phun chuak zong a si lo, Israel miphun hmanh a si lo nain hi kan Baibal cauk nih a biapi tuk ah a chiahmi nu pakhat a um. A pasal nih a thihtak i ngaihchia chawva zong a ngei lo. Harsa ngai le ruahchannak tlawmte he khua a rak sami mop rammi nu a rak si. Sihmanhsehlaw cutluk sifahnak le harsatnak ahcun dawtnak, zumhnak le fek tein i tlaihnak tu kha a rak i thim. A Pathian a ram, a miphun le a sining hlun vialte cu a kaltak i a phak bal lonak ram ah ramdangmi dirhmun tu kha a rak i thim i Cuticun a thi cangmi a pasal nu api Nomi kha fel tein a rak zohkhenh. Hihi zumtu kan ca a biapi tukmi tuanbia a hram aa thawknak a si. A min ah Ruth a si i a zumhnak thawngin Pathian nih a cawisan lawng si loin Siangpahrang David i a pi, Hakan khamhtu kan Bawipa Jesuh Khrih hringsortu ci ruangah a vun i cang. Irut tonbia hi biaceihtu hna chan chungah a rak cangmi tonbia a si. Joshua a thih hnu Siangpahrang Saul le David an chuah hlan kum pawl ah hin Israel miphun hna cu siangpahrang an rak ngei lo. Hruaitu ṭha tak tak kha an rak ngei lo. Cuticun Israel miphun cu atu le atu nawlngeih lonak ah an tlu i siasal biaknak ramdangmi nih an tuk an hrawh hna i i ngaihchihnak he Bawipa sin an kir caan ah khamh an si ṭhan pengnak lio caan kha a si. Mipi kar ah hin pakhat le pakhat i zawnruahnak thinlung a der tuk lio caan zong a si. Cathiang nih ahopaoh nih anmah duhmi cio kha an tuah ko tiin a ṭial. Cu caan ah Judah ram chungah mangṭam fak tuk in a tlung ciammam. Rawlbuk khuapi timi Bethlehem khuapi hmanh nih a mipi a paw a cawm kho ti lo. Harsatnak cu fak tuk in a karh. Facang a vui tukmi lo pawl cu an car cuahmah. Cinthlakmi fangvui le a dangdang ei awk pawl zong a har chinchin. Rawlbuk an thiang. Pawcawmnak a har. Cu caan ah cun Bethlehem khua ah Elimelek timi pa pakhat a rak um. A min a sullam cu ka Pathian cu siangpahrang a si tinak a si. A nupi cu Nomi a si. Sullam cu lawmhnak tinak a si. Fapa pahnih an nei i an min ah Malon le Khilon an si. mangṭam cu a fah a zual caah pawcawmnak dingah tiah an chuahkehnak Judah ram in Moab ram leiah an vai i ṭhial. Moab ram cu Israel he aa do tawnmi ram a si. Kimosh pathian a biami miphun an si i Israel he aa ralkah ngaimi miphun an si. Sihmanhsehlaw atu lio caan ah cun Judah ah a um lomi ti le rawl cu Moab ram ah a um. Asinain Nomi te chungkhar an ruah ning in a rak si thlu ṭhiamṭhiam lo. Moab ram an phak tlawmpal ah sungkhar i pa ber Elimelek cu a thi diam ai. Numai dirmun in nomi cu ramdang ah cun harsa nga in khua a sa. Zeicatiah cu lio chan ah cun pasal nih thih tak cangmi numai dirmun cu atu kan channak hin an nihsawh deuh hna. Cuticun a fapa le pahnih bochan in Bobron ah cun a um ko rih. A fapale zong nupi an vun thi i Balon nih Ruth a thit. Gilon nih Orpa a thit. An pahnih te cun Moab miphun nu an si. A fapale nih an ṭuan. A maule nih chumhṭawl rian an tuah. Cuticun an van i nuam deng lio caan ah cun vanchiatnak nih Naomi cu a dem ṭhan i a fapale pahnih cu an van thi ve. Pasal zong fa zong ngei ti loin a mo le pahnih he cun nuhmei dirhmun an van phan. Chungkhar nuam te khuasak tu ah a rak rat hnawh mi mop ram nih cun Nomi cu ngaihchiat lungfahnak lawng a rak pek. Kum tlawmpal ah Bawipa nih Judah ram cu a zaangfah i mangtam a dong cang ti thawng kha Nomi nih a vun theih. Sau ngai a kaltak cangmi a ram ngei ah le tlaihchan ding a ngei ti lomi mop ram cu chuahtak a van i tim. A fapa le nupi pahnih he cun an i thawh nain lam lai ah cun Nomi nih a thawh hna i, ngaihchia ngai ngai in va kal cang u nanmah le nan nule in cio ah khan va kir cang u mithi hna le keimah cungah nan tuah bantuk hin Bawipa nih nan cungah zaangfahnak tuah ve ko seh. Va inn tangah khuasaknak zong in zaangfah hram hna seh tiin thluachuah a pek hna i a kirter hna. Sihmanhsehlaw amau le nih cun an duh lo. Nomi nih cun a thawh ṭhan hna i, Nan va ding caah fapa ka ngei kho ti lo. Pasal ngei ṭhan ding zong in ka tar tuk cang. Nan phak bal lonak ram ah keimah ruangah sifah harsat nan in a herh lo, a ti hna. Orpa nih cun a pi cu a dawt tuk ko, sihmanhsehlaw a miphun le a pathian tu kha a rak i thim. A pi cungah a ṭha tuk ko nain a dongh tiang fek tein a rak i tlaih lo. A nun hlun ah a kir ṭhan caah kan Baibal cauk chung zongah hika zawn tiang lawng hin a konglam cu kan hmuh khawh. Ruth tu nih cun a pi cu aa tlaih peng. I tlaih ti a sullam taktak cu biakamnak he aa khatmi a si. Naomi nih Orpah bantukin a pathian le a miphun sinah kir dingin a fial. Sihmanhsehlaw Ruth nih Nangmah he i ṭhen awkah ka lemlen hlah. Zeicahtiah na kalnak ah ka kal ve lai. Na riahnak ah ka riak ve lai. Na miphun cu ka miphun an si ve lai; na pathian cu ka pathian a si ve lai. Na thihnak ah ka thi ve lai i khika ah cun an ka vui ve ko lai. Pathian nih cu bantukin ka cungah tuah sehlaw tam deuh zongin tuah ko seh; thihnak hmanh nih nangmah sinin ka ṭhen ai kun tiah a ti. Ruth nih a pi aa tlaihchih lawng si loin Israel Pathian cu a Pathian ah a zumh i a cohlan. A miphun a ram le a nunhlun vialte cu a kaltak i Nomi zumhmi Pathian kha a rak i thim. Cun Nomi nih amah sinah kal aa tim hrimhrim ti kha a hmuh tikah zeihmanh a chim ti lo. Cucaah Bethlehem tiangin an pahnih in an va kal. Cun Bethlehem an phak tikah anmah ruangah an khuapi in an i tuai ur i nu hna nih cun mah hihi Nomi kha a si lo maw tiah an ti. Cun anih nih cun Nomi ka ti hlah u, Mara ka ti u. Zeicahtiah Lianngan Bik nih khan kha ngaingai in ka cungah a tuah cang. Khat tein ka rak kal i Bawipa nih kut ro in a rak ka kirpi ṭhan. Bawipa nih a ka hram i Lianngan Bik nih ka cungah harnak a tlunter tikah hin zeicahdah Nomi nan ka ti tiah a ti hna. Cathiang nih Bethlehem an phak caan cu parli ṭuan domh caan lio a si tiin a ṭial. Cuticun Ruth cu a pi Naomi le anmah an paw cawmnak ding caah cun khua a van khang. Bawipa nih Israel miphun hna a rak pekmi hna nawlbia le phung ah miharsa Ramnangmi nuhmei le ngakṭah caah lo neitu pawl nih an lo chungah an lo chung chuak tilṭawt thar sianh dingin nawl a rak pekmi hna a um. Cu nawlbia nih cun misifak paw a rak khimter i cucu Ruth nih a theih tikah Naomi cu a thawh i, Lo ah va kal ning law tiah a hal. Ticun lo lakah cun famua cu a va sua. Cun Elimelek chung a simi boss ta a simi lo ah cun a va phan sual ai. Boss cu Bethlehem in a ra i a rawlṭuantu hna sinah cun, Bawipa cu nan sinah um ko seh, tiah a ti. Cun annih nih, Bawipa nih thluachuah in pe ko seh, tiah an leh. A zumhnak le a nuncan ah Pathian aa bochanmi a si cu a lang ko. A sinum rianṭuan pawl cu mah hihi mizei ngaknu dah a si tiah a hal hna. Moab mi ngaknu Moab ram in Nomi he a rami kha tiah an leh. Venṭuan a fel tuk zia le a teima ning kha boss nih cun a hmuh tikah Ngai hman ka fanu lo dang i famua va suat awkah kal hlah. Hi zong hi chuah tak hlah. Sihmanhsehlaw ka ngaknu pawl sinah hin um peng ko. Annih nih an ṭuan lio mi lo kha i zoh law annih hnu in zul hna. Tlangval hna cu nangmah kha in tawnghtham lo awkah bia ka riah hna khah. Cun na ti a hal tikah ti-um ah khan va kal law tlangval nih an thanmi ti kha va ding ko, tiah a ti. Ruth cu a kun i vawlei lei hoih in a lu aa khun i amah cu phun dangmi ka si cu na hngalh ko, asinain zeicahdah na hmaiah mithmai ṭha cu ka hmu ee, tiah a ti. Boaz nih a vun leh ṭhan i, Na va a thih ri in na pi cungah na tuahmi vialte cu tling tein an ka chimh dih ko. Na chuahnak ram kaltakmi hoi hna hi Bawipa nih na tuah ciami ca i in rul sehlaw Bawipa Israel Pathian a thlatang ah i dor awk na rak i fuhmi nih cun tampi in thluachuah laksawng in pe ko seh tiah a ti. Cu hnu ah cun boss nih tlangval pawl cu faphal lakah hin suatter ko u, sila u, cun a tawm chung hna zong khan zuhpiak u law kaltak nga u law hun i suat seh, ca hlah u tiah nawl a pek hna. Ruth nih cun a suatmi barli pawl cu a pi Naomi cu a hmuhsak. Naomi nih, Khuazei ah dah nihin cu na suat? nangmah a rak in kal duhtu cu Bawipa nih thluachuahnak pe ko seh, a ti. Aho a si kha Ruth nih a chimh tikah Naomi nih Bawipa nih Ruth hrangah a timhpiakmi kong kha a ruat i aa lawm. Cuticun Ruth cu boss ngaknu pawl sinah cun barli le changvut ṭuan a dih tiang a um i famua cu a sua lengmang. A pi nih a hmailei kong a van ruahpiak i a lungre a thei. Pasal lo le chungkhat ngeih loin a thih hnuah a monu a harsat lai kha a ruat kho lo. Cucaah Nomi nih Ruth cu a thawh i, Ka fanu na cungah a ṭha ngaimi boss hi kan rualchan a si. nangmah caah a ṭhatnak kha khuasaknak kan kawlpiak lai. Zohhmanh, tuzan ah fuhri ah barli a zap lai. Cucaah i kholh law sathau i thluh law na nipawn ṭha bik kha i thuam. Fuhri ah cun vung kal tuah, sihmanhsehlaw ei le din a dih hlan tiang mipa sinah cun i hngalhter hlah. A ihnak kha i ngiat law a ke kha va thlim law va it ve. Cun amah nih zei tuah awk kha an chimh lai, tiah a ti. Tuchan mino hna nih hihi kan theih palh sual lai. Mah nih a langhter duhmi cu na huhphenhnak le na kilvennak ka herh. Na ketang na nawlngeihnak tangah ka um lai tinak a sullam dakaw a si. Mah zanah boat cu a ei a ding i a lung aa lawm. Cun rawl tlun hram i ih awkah a kal. Cun din tein a ra i Ruth cu Naomi nih a fial ning in cun a va tuah. Cun zanlai ah mipa cu a lau i a khel aa let i, “Ahodah na si?” tiah a van hal. Ruth nih cun, “Na salnu ka si. Ka rualchan naih na si caah na salnu hi na tlang tangah ka chia hram ko tiah a nawl. Cun anih nih a leh i, Ka fanu Bawipa nih thluachuahnak in pe ko seh. Tlangval a si fakmi siseh, a rummi siseh, na zulh na lonak ah hin a hmasa bik inak hmanh khan hi a hmanung bik i na vel hi na dawhter deuh cang. Cun ka fanu ṭih hlah, ka khuapi hawi vialte nih nangmah cu nungak ṭha na si kha an hngalh ko na ka halmi vialte cu kan tuah piak lai tiah a leh cucaah boss nih Ruth cu a lak i a nupi ah a cang kan Pathian nih fapa thluachuah a pek hna Cun khuapi nu pawl cu Naomi he an i lawm i Naomi nih Bawipa cu a thangṭhat. Bawipa nih Naomi cu thluachuah a pek ṭhan i fapa pasarih nakin a sung deuhmi a mo thawngin mithmai ṭha a hmu ṭhan. An fapate cu Obed tiah min an sak. A sullam cu Bawipa sal tinak a si. Obed cu Jesse a pa a vun si. Jesse cu David siangpahrang a pa a si. Ramdangmi mob minu sinin kan Bawipa Jesuh Khrih zong cu a vun chuak. Rut tuanbia nih hin zumhnak le fek tein i tlaihnak cu Bawipa thluachuah a tinco tar zia kha a kan cawnpiak. A chuahkehnak a ram le siasal pathian pawl kha a hlawt hna i Pathian nung Israel Pathian kha a rak i thim. A zumhnak cu a hmurka si loin a nunnak le a tuahsernak in a langhter. Harsatnak chungin a khatmi lawmhnak Naomi nih a fuhmi hrim nih hin thawngṭha bia taktak cu a kan chimh. Bawipa nih cun a rawk cangmi thil chung khan a liannganmi a ser ṭhan khawh nakhnga kha a kan cawnpiak. A zotu a ngaitu nan dihlak cungah Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh.